Selamat datai ngagai channel Kason Squad Horror. Selamat malam bala peninga semua. Nyadi sekali tu kitai begulai baru ba jerita Bukit Sepaguk kitai iya nya Rengat ke dua puluh lapan. Pia ke munyi tampung iya bala peninga. Kerebak tawas pagi nya ba bilik sida Ros. Dia indai Ros lama udah dani ke kiruk ba dapur nangau ke ai. Ros agi bedau ngeluko ba sadau asai ka tetabin ga tudah sengudah berujan lemai kemari. Meng. Dani meng. Tua apai nuan tu ka nurun ke umai tu. Nya genuk udah sedia ka aku. Sawa nya legai narai pengawa nuan da rumah. Kemari pulai tubuh murus ga nuan. Siko anang undai pan nadai deba ai nuan pulai. Mansai nama nuan tu kemari? ko Indai Ros ko Kutap bejako. Ninga rejat kaki indai iya niki tangga. Dia meh Ros tu tadi belubah-lubah angkat ari penindu. Akai nama betis aku tu pedih meh tu. Ko Ros sepai betih iya tap pedei. Apu meng, lapa betih nuan balat amat melebai? Laban nama nya meng? Nama bisi terap tinggang kayu nuan tu kemari? Ko indai iya mayuh utai tanya. Eh! Embat kayu meh nya kemari. Enda nemu nya ngemalat nya pagi tu. Ko Ros nyaut indai iya enggau mua ti reredu. Nadai guna guna jago nya kemari. Ti ku kering udah ku patah kering aja nya. Puni semua nadai ga aku tu. Enti temu alu achuk kedua leka mata ambi buta kedua piak. Ko Ros bejaku enggau anak entu Inggau. Nama nya tak bekedumu nya meh. Umbah nya adu ke peninduk nuan guai ke nyawa kai. Ko indai am utan. Sapa enda orang laki ke nulung kami sebuat kemari neh. Asai ke kala ga ku meda, ku iya betelai dalam ati sambil tetuchuk. Ba dapur sida indai banjing. Sida ke dara udah tembu bebela, ai kopi udah disedia. Alai ne kangau ke dapur kitu sida ke deruai din ngirup dulu kitai. Ko Sendi sambil ngirau asai ke benung gesak. Udah asai tu mansau legai baru tuan nurun nyawa. Nuan di rumah aja seri tu wai, kenu ko Sendi bejako enggau endu dara bunga. Au meh wai, enti baka ko tu gerai, enda ko ngelak seduai bebela besauk ke kai. Tang abi telih ko tu makin lama makin pedis peh ko. Sema jako asai ke bisi lekat kukut maluh nya, ko endu dara bunga nimau Sendi. Udah tembu ngirup pagi, dia sida ke indu nurun besahu akai. Pia mega Sena enggau Seni, endu dara bunga sigi enda dasuh nurun laban kena entu bepengerai laban telih aya nya. Tusah sida ke nembiak peda aku. Bisi pemedih enda madah kitai? Nama utai ke nangi beterus terang enggau kitai? Nama utai ke dikena kut? Nya, tu udah balat. Bekani ka ngubat nya agi? Ku indai banjing ke kutap sepengudah meda telih endu darah bunga. Enti enda ketegal darah nya majak pansut, enda mih sida iya nemu. Laban endu darah bunga ke bebaju panjai, gamau tudah nyau puchat. Madei iya Icha narai mayuh jaku meda anak iya baka nya. Jauh perening Icha betatika pemulai seduai iya hari nya ila. Enda tua anu dara bunga dulu midang. Nuan tetap meh midang lesi bebadi enti nyema ngiga tua anu dara bunga kitu ila. Nama meh penyadi peturun kitai tu. Suba aku ga sumpah apai nuan enda tau meraka sungai. Diatu nuan ga disumpah punsu antu jago. Ko telai cha ingat ke laki iya bana bunsu kijang meda seduai lama enda pulai. Ditu dulu seduai menyanak wai aku ngangau ka apai dulu. Nyangka iya nemu ngubat telih nya arap ke iya bisi dia meh legi. Ku indai Banyuh lalu angkat nuju bilik apai manah amba. Datai sena enggau sendi dai peda seduai iya indai limu benung tetungging nyawa ke ganu. Tumu nuan sehari tu ibu? Ku sena nanya indai limu. Eh, antu seduai deh nya ngenyit ka aku. Au tumu aku tadi. Ai abih magang dalam genuk. Ko indai limu nya tetungging ka tetungkam ka ai. Agi besai amat ai tu. Aduh iya ga bangat ujan dulu kemari. Enda ngambi pemansai ke tinggal nuan legi bu, ku Sena. Enda pelaba aku. Kapa enda tinggal din. Ngaga baru ga ila. Enda berani aku kin. Nurun nyawa tu semadi aku. Ko iya nyaut sena. Ditu meh seduai aku mupuk dulu. Empai tangau asai aku din, ko indai limu ke kiting minching genuk iya pulai ke atas. Seduai iya semadi ngina nagun kepala aja sambil betati ke pejalai indai limu. Bah nah jampat tuah. Kuai ke pulai kata, Ko sendi, maya seduai semadai ke benung nyauk ai nya tadi, dia senang asai ke bisi orang merati ke seduai iya madai ba ari jauh. Malik iya kili nadai ga meda orang. Malik ga iya kulu nadai ga orang. Mina papung kayu aja ke bisi dipeda anyun. Udah ke tembu nyauk, seduai iya pan lalu mulai kediri. Datai seduai aba ruai meda orang maioh begelumu ba ruai sida iya. Tama seruai ke bilik meda endo dara bunga gali gegaring atas tikai memban. Sida ke indu enggau manah amba dipeda seduai iya benung nunga endo dara bunga ke gali nya tadi. Datai seduai aba dapur lalu ngegah ke genut ngerumban seduai iya enggau. Orang ngesah endo dara bunga ba bilik besai. Icha nyau sesikuat nyabak nunga anak iya. Berupai amat gamau tudah tuai puchat dipeda. Minta tulung nuan aku apai, ubat meh uchu nuan tu gerai kia baka selama. Ka siku-siku iya nya aja meh anak andai aku, ku Icha majak sesirut nyabak. Au manak. Aku uji ngubat iya enda ka ulih meh. Ni penemu ke bisi aku meh. Telih uchu tu tak nyelai enda ku. Abi tu tak chelum. Bisa kukut ulih nyangka mayang uchu tu. Ukai kukut jelu antu sengapa tu. Enti nadai tipang tau naban ke nyawa uchu tu. Aku nguji nenggau semengat uchu tu dulu. Pia ku manah mak lalu ngirah batu iya ba mangkuk. Udah temu belian kenu dara bunga, manah mak pan lalu ngilik kepala. Baka ni dah apai? ku apai Banying nanya entua iya. Enda entu ulih berubat aku tu Dung. Ingka amat utai nya ke ngachau uchu tu. Sai pun nya ulih uchu tu ba iya. Ukai sebarang utai ke ngemedis uchu tu. Penatai punsu jago ti benama Maluh datai ari sungai Sekawa ari ili Lumeh Panjai kitai tu. Ko Maning Ama nerangka enggau panjai. Sida ke dia apan sama lalu nang ke ti siku ninga jaku Maning Ama nya tadi. Nyadi orang ke ba dai dia dasuh niki pulai ke rumah dulu laban ke Maning Ama nyikap diri ngambi semengat endu dara bunga nya pulai. Nun, sedia kenulu nama utai ke patut. Leman legai aku ngelian kuchau tu, kenu ku manah ba madahka indai banjing. Indai banjing nagun kepala lalu gigaka puak umbu enggau perengka ti bukai kena apai iya belian. Iya meh hari belabuh lemai, dia deh enu dara bunga kasek-kasek ngelingkang. Pia iya ke ngelingkang, pia mega neken nekus ga munyi iya. Baka nya mega indai ai cha meda bereng anak iya ngeh ke kanan nya tadi tak betisik enda nyalih baka kulit ba iya. Nyau ga tudah tuai belanda belanda madah ke apai iya manah amba ke stek gin. Suah apai iya ngadu ke endu dara bunga nya enggau jamban. Nya bala pedinga pia meh munyi jerita kitai Bukit Sepagok iya nya dua puluh lapan. Minta ampun bala peninga bisi mimit laun ngaga video au laban sibuk ke gawa. Sigi baka aku meh nya luba jampat luba lubeh anang anu bala peninga ani rau jerita kitai sigi semampai disambung aku taja iya bisi makai masa enda lama. Nyadi, nangka tu aja bala peninga aku ngelekaka cherita kitai. Terima kasih ngagai kitai ke baru datai ba channel tu, lalu aku meri sekali eda terima kasih ngagai kita sigi tu semampai iya ke udah lama ba channel tu. Lalu kita ngarap ke gerai selalu bala peninga au. Nyadi kita ke kereja, kereja malam au selamat nyalaika pengawa nuju kita ke benung ninga cherita tu. Nadai randau bukai bala peninga.